Dan il-programm qed jittella' bl-għajnuna ta' Exotic, Kallus Garden Centre, Ħsieb Stampat, Pane e Peccati u Pizza Hut. Intminent huwa produzzjoni imtella mill-istudenti tat-tielet sena tal-Baċelarat fil-Media fl-Istitut tal-Arti Kreattiva, fi ħdan l-MCAST.

Insemmilkom nilqagħkom għal episodju ieħor ta' dan il-programm Int Min Int bit-tema għal din is-sensiela fil-fatt se tkun id-dinja diġitali. Matul dan l-episodju se nitkellmu fil-fatt ukoll dwar xi ħaġa li fl-aħħar xhur smajna ferm u ferm fuqha li hija r-realtà virtwali, fattur li kompla jinxtered anke madwar id-dinja. Matul dan il-programm se niltaqgħu ma' żewġ speċjalisti u anke riċerkaturi li Qegħdin jaħdmu fuq proġett pjuttost interessanti u se jkollna l-opportunità illi anke nitkellmu magħhom u naraw eżattament x'inhu dan il-proġett. Se nkunu issa qed ngħaddu iżda qabel nibdew niltaqgħu magħhom ngħaddu għal filmat feature dwar ir-realtà virtwali. Nsegwu.
Smajna bit-terminu realtà virtwali jew inkella VR. Imma r-realtà virtwali x'inhi eżatt? Ir-realtà virtwali hija din id-dinja ġo kompjuter li tħallik timmanuvra inti, il-karattru. Din id-dinja virtwali tista' tiġi maħluqa bi programmi bħal Blender, Unreal Engine 4 u Unity fost oħrajn. Hemm tliet tipi ta' kif persuna jagħmel użu mir-realtà virtwali. Jgħidulhom non-immersive, semi-immersive u fully immersive. Eżempju ta' non-immersive hija logħba normali fejn inti ma jkollokx il-goggles imma screen. Semi-immersive hija meta persuna jkollha ambjent ta' realtà virtwali parzjali. Hawn, min jiddiżinja l-ambjent virtwali jagħmel użu minn oġġetti tridimensjonali. biex tinħoloq illużjoni tal-ispazju. Biex wieħed jagħmel użu minn dan il-metodu ta' realtà virtwali, wieħed għandu bżonn screens li jkunu magħmulin b'reżoluzzjoni tajba, kompjuters li jkunu b'saħħithom, apparat biex wieħed jipproġetta jew simulaturi li jkunu jistgħu jirreplikaw id-diżinji u l-funzjoni tad-dinja reali. Fully immersive hija meta l-persuna tilbeż il-goggles li permezz tagħhom hija tidħol f'din id-dinja virtwali. Din it-tip ta' simulazzjoni tagħti l-aktar simulazzjoni realistika fost dawn il-metodi. Din tinkludi l-viżwal u l-ħoss. Goggles magħmulin għar-realtà virtwali huma essenzjali sabiex wieħed ikun jista' jirfes f'din ir-realtà virtwali. Dawn il-goggles jipprovdu reżoluzzjoni tajba fl-istampa. Iżda kif taħdem il-goggles? Il-goggles jużaw effett tridimensjonali fejn l-iskrin jinqasam bejn l-għajnejn tal-persuna. Dawn il-goggles jaħdmu bis-sistema tal-ittraċċar fejn il-karattru fix-xenarju jimita l-informazzjoni mogħtija permezz tal-ittraċċar. B'hekk tkun possibbli li persuna jidħol fid-dinja tar-realtà virtwali.
Grazzi għal dak il-servizz li għandna kemm segwejna fil-fatt. Ir-realtà virtwali żgur li se nkun qed naraw affatt ta' setturi oħra fost il-mediċina, ix-xjenza u anke l-edukazzjoni. Miegħi hawnhekk fl-istudju għandi lil Liam Buġeja Douglas, Research Support Officer li qed jaħdem fuq il-Morpheus Project. Liam Leonet, grazzi tal-qajt l-istedina tagħna llum. Dan il-proġett eżattament, spjegħna ftit x'inhu. Mela l-Morpheus Project aħna basically li qed nagħmlu qed nippruvaw innaqqsu l-uġigħ lil pazjenti li għandhom ċertu uġigħ. Hu jaħdem billi nużaw id-distraction therapy fejn il-VR qed nippruvaw nużawh tipo biex niddistrattawhom il-pazjenti mill-uġigħ. Kif ukoll qed nużaw dak li ngħidulu adaptive difficulty fejn aħna li qed nagħmlu qed naqraw il-qalb u meta naraw li qalb ta' persuna ttgħaġġel wisq jiġifieri dan hu qed qed jibża' mil-logħba jew qed tgħaġġel wisq għalih u nikkalmaw il-logħba u jekk tkun slow ħafna l-qalb qed ngħidu li dan huwa bord il-persuna allura mbagħad ngħollu naqgħa d-diffikultà tal-logħba. Min huma l-persuni involuti fil-proġett?
Mela essenzjalment li bdieh huwa Professor Alexei Dingli u mbagħad minn l-ideat li għamel hu komplieh Doctor Luca Bondin kif ukoll komplieh student ieħor ta' Professor Dingli jismu Andre u issa qed inkomplieh jien il-proġett. Kif nibet il-proġett biex anke jintuża għall-kemoterapija? Mela, hu beda essenzjalment Professer Alexei Ding li kien mar konferenza l-Amerika, jekk m'iniex sejjer żbaljat, u ra sptar fejn qed jużaw il-VR għall-uġigħ. Iżda aħna mbagħad imxejna aktar 'il quddiem u żidna l-intelliġenza artifiċjali fiha. Ovvjament bħala proġett huwa wieħed intensiv, wieħed li huwa validu mmens, u lilek iż-żdamma. X'kien dak li ħeġġek l-iktar sabiex taħdem fuq dan il-proġett? Jien laqatni ħafna l-proġett għax nista' nagħmel differenza fis-soċjetà Maltija l-iktar li għad, għax qed ngħin l-iktar nies vulnerabbli fis-soċjetà u l-familja tagħhom. Għax jekk aħna nistgħu innaqqsu l-uġigħ il-pazjenti u ma nużawx pinnoli li jista' jkun ikollhom side effects oħra, qed ngħinu ħafna lis-soċjetà naħseb. Ovvjament semmejt ħafna mill-aspett mediku fejn jista' jintuża l-proġett, iżda taħseb li hemm setturi oħrajn fejn jista' jiġi utilizzat? Il-proġett jista' jiġi utilizzat naħseb f'setturi oħrajn, iżda eżatt eżatt ma nista' nkun ħa nkun onest miegħek, m'għandix idea eżatt, irid ikun hemm aktar riċerka ovvjament. U ovvjament, pjanijiet oħra għal quddiem rigward il-Morpheus Project? Mela, bħalissa l-pjanijiet tagħna huwa li qed nużaw xi ħaġa jgħidulha conditioning li kien bdieha André. u qed nippruvaw niftħu aktar fuqha, kif ukoll qed nużaw EEG biex inqabblu d-dejta tal-moħħ mal-uġigħ biex nistgħu nivvalidaw aktar ir-riċerka tagħna. Tajjeb. Grazzi ħafna.
Se ngħaddu issa iżda għal feature li ġie mħejji sabiex naraw eżattament kif taħdem il-VR. Insegwu.
L-ewwel fatt. L-ewwel ħaġa biex dan kollu jseħħ hemm bżonn li l-post realistiku jew fittisju li nkun għażilt ikun trasformat fit-360 grad. Din tot ukoll għall-lob realistiku li naraw illum. It-tieni fatt. L-angolu ta' 360 grad. Il-videos kollha huma iffilmjati permezz tal-kamra speċjalizzati li nsejħulhom omnidirezzjonali li jippermettu l-iffilmjar ta' 360. It-tielet fatt. Il-parti diffiċli tiġi f'dak li nsejħulha post-production, fejn l-angoli separati li jkunu ġew miġbuda mill-kamera omnidirezzjonali jingħaqdu flimkien fi proċess magħruf bħala stitching. Din hija bla dubju l-aktar parti importanti tal-produzzjoni tal-vidjow fil-VR. Ir-raba' fatt, fil-post production, color correction u l-istabilizzazzjoni tal-imagini sseħħ biex jiġi żgurat li l-vidjow huwa ċar u konsistenti. Ma ninsewx l-użu tal-awdjo. Dan għandu jkun issinkronizat mal-filmati tal-vidjow. fl-immersion VR, wara l-awdjo jiġi avvanzat għal dak li jissejjaħ spatial audio. Jekk il-proċess tal-istitching ma jitwettaqx, jirriżulta f'esperjenza diżorjentata. Il-ħames fatt, Spatial audio huwa issimulat bi sound waves b'sistema li l-awdjo jinstema' b'realiżmu preċiż. Biex dan jinkiseb, is-sound engineers jerġgħu jagħmlu minn użu ta' set-up li jissejjaħ bineural. fejn hawn żewġ mikrofoni jaqbdu l-awdjo u fl-istess ħin joħolqu ħoss 3D. Dawk kienu l-ħames fatti tal-lum, min-naħa tiegħi għal-lum daqshekk. Naħseb għedt ħafna. Nerġgħu ngħaddu lura għall-istudjo.
Lura magħna hawnhekk fl-istudios wara li anke segwejna dak is-servizz imħejji b'mod interessanti dwar il-fatti li jagħmlu l-VR. Hawnhekk fl-istudio nfakkarkom għandna magħna lil Liam Bugeja Douglas. Lura għalik issa xi tfisser għalik Liam meta tara anke din it-tip ta' teknoloġija forsi li ġiet introdotta f'Malta qed tiġi użata u tnaraw anke tikber u tespandi matul is-snin. Kemm hu importanti dan? Mela, jien għalija importanti ħafna li nibdew nużaw din it-teknoloġija avvanzata għax kif qed naraw mill-istudji li qed nagħmlu qed timprovja ħafna l-ħajja tan-nies, qed nagħmlu l-ħajja tan-nies aktar enjoyable kif ukoll meta niġu għall-entertainment sector, fik ukoll mezzi oħra pereżempju bħal il-proġett tagħna tal-Morpheus fejn qed ngħinu n-nies vulnerabbli fis-soċjetà. il-VR 'il quddiem, jiġifieri jidher anke biċ-ċar, jiġifieri l-mod kif espandiet fl-aħħar fl-aħħar snin, fl-aħħar xhur ukoll. Espandiet b'mod pjuttost rapidu, pjuttost mgħaġġel. Kemm taħseb illi se tkun importanti f'ħajjitna 'l quddiem? Taħseb li se tiġi parti essenzjali minn ħajjitna kif rajna teknoloġiji oħrajn fil-passat bħall-mobile, bħall-kompjuters? Probabilment ngħidlek iva. M'iniex qed ngħidlek inkun mija fil-mija ċert għaliex kif nafu llum il-ġurnata t-teknoloġija tant kemm qed tavvanza f'daqqa li ħadd ma jaf x'sena oħra, aħseb ara aktar fil-futur x'ħa jkun hemm. Li nista' ngħid li, iva, ħa jkun hemm xi ħaġa bħal VR jew simili tal-VR fejn anke naħseb ħa tbiddel il-mobile.
Ovvjament kif anke għedt inti, ir-realtà virtwali hija xi ħaġa li tiżviluppa b'mod rapidu mmens. Bħal f'kollox ikollok ċertu modi, ċertu trends li jkunu għaddejja minnhom it-teknoloġiji dak iż-żmien. Kieku jkollok tidentifika xi trends, xi xi xi żviluppi fl-aspett tat-teknoloġija tal tal-VR, x'inhuma bħalissa? Qed jużaw ħafna il-VR ma' dak li ngħidulu l-augmented reality li huwa AR. Fejn basically qed tuża l-ispazju li hawn bħalissa madwarna u qed jirrifletti ċertu oġġetti li tista' jkollok fl-ispazju Inti tista' tiskrollja fuq Facebook jew fuq Instagram, fuq il-mezzi soċjali insomma, u qed tara l-affarijiet li hemm madwarek ukoll. Dik hija naħseb waħda mill-ikbar trends bħalissa. Ok.
Bħala realtà virtwali, kif taraha jew kif tista' anke 'l quddiem tiġi iktar integrata fl-aspett edukattiv pereżempju? Fl-aspett edukattiv, bħalissa hemm ħafna riċerka għaddejja speċjalment biex jaraw jekk l-istudenti jistgħux jitgħallmu aktar billi jużaw ambjent virtwali milli jitgħallmu ġewwa klassi normali, iżda hemm ħafna ħafna aktar proġetti kif naħseb kulħadd jaf illum ir-realtà virtwali qed tidħol f'kull aspett tal-ħajja tagħna, ġifieri hemm ħafna riċerka għaddejja u nassumi li 'l quddiem ħa jkun hemm żgur l-użu tal-realtà virtwali fil-klassi. Jidher anke ħaġa ovvjament kif kif għedna li bl-iżvilupp li qed naraw f'dan ir-rigward żgur mhux forsi li kif qed tgħid inti se nkunu qed narawha aktar fid-dettall f'dan l-aspett. Iżda kieku nieħduk lejn l-industrija tal-logħob f'Malta u naraw forsi r-rabtiet bejn realtà virtwali u anke l-industrija tal-logħob, x'rabtiet taħseb li jista' jkun hemm anke iktar milli qed naraw illum? Naħseb milli nibdew bil-lokali nibdew bil-globali l-aktar importanti għax meta narah globali qed jieħu interess Iżda meta tqabblu ma' logħob normali, dak li naraw fuq it-television jew fuq moniter, mhux daqshekk popolari. Ir-raġuni l-iktar kbira hija li jekk ħafna nies għadhom ma bdewx jużaw il-realtà virtwali, allura l-kumpaniji ma tantx jeqblilhom li jinvestu f'dal-prodotti, logħob u hekk. Allura jien nemmen li ħa nibdew naraw aktar logħob u aktar kumpaniji jidħlu fiha. Mela Liam l-aħħar domanda u twiġġina ftit fil-qosor għax il-ħin huwa li hu. Mela le. Forsi ttina ftit ħjiel ta' kemm xi proġetti oħra ta' marbutin ma' realtà virtwali li se nkun qed naraw fiż-żmien li ġej. Aħna eżempju bħalissa qed naħdmu fuq dak li nsejħu VR Cycling fejn qed naħdmu ma' Mater Dei mad-dipartiment tal-fiżjoterapija fejn qed ikollna pazjenti li qed jużaw ir-rota imma minflok joqogħdu jaraw 'il taħdejhom ikollhom VR u jaraw in-natura u jaraw xi cycling track. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek, grazzi tal-li kont hawnhekk magħna fl-istudio, żgur mhux forsi li n-nies tajthom aktar għarfien dwar dan is-suġġett. Segru issa qed ngħaddu għal servizz ieħor li huwa ftit differenti minn dak li rajna llum, għalissa nsegwu.
Il-VR hija xi ħaġa eh, taħdem bit-teknoloġija u tabda tara l-affarijiet 3D. Naħseb li tkun eh, reali ħafna, naħseb li ħoss li inti qed tilab il-logħba ħatkun il-main character, ħatħossok li qed l-logħba. Teknoloġija avvanzata li ħa tara affarijiet reali minn ġo teknoloġija.
Tilgħin, lallu. Tilgħin, wow. Fanaqa. Ah! Ah! Ilx taġġel, press to takes. Ah, no ritratt. Selfie! Madoffi, madoffi, madoffi. Ok. Għal ebda.
Slow motion up. Dik għadha taġġel ha. Għal isfel.
Mhux tagħmilli dik hawn il qed nistordi. Eh? Suppost ma ġejx ħadd attakkani aħna. Ħanaqbad ħanaqbad intih. Kuħed. Ma nafx qed nagħmel. Eh?

Qed tisma' xi ħaġa? Jien naħseb sakkruni. Aqwaw xew. Jien naħseb weħed imma vera issa. Għax issa niċċaqlaq. It-tnejn, it-tnejn. Le, missa weħed. Jien naħseb jew xi ħaġa. Oppa, rajt. Rajt. Għana raħħaġa. Ejwa, għaxib ta' taqbesti. Issa. Ma jisparax hu. Jien għandi feeling ġej xi ħaġa tal-biża.

Ma l-bqija ħadd pjaċir, kienet esperjenza sabiħa. Kelli logħba tal-isparar, mal-ħin tibda tidħol ġo fiha. Naħseb jekk iddum ammont kbir ta' ħin, naħseb tistordik xi daqsxejn. Naħseb li war tajjeb, stordejt, imma ħadd gost, apart il-qata li tawni, imma kienet sabiħa. Xi ħaġa li qatt ma f'ħajti. U dik ħaġġibu għajew tal-qata.
Lura maħna unek fl-studios eh, samana sabiex eh, nitrattaw tini parti ta' dan il-program it-tieni u l-axar mistieden tal-lum li huwa Darren Scerri, Darren, inti lettur, riċerkatur fl-MCAST, fil-fatt bi speċjalizzazzjoni fil-Computer Vision and Learning Technologies. L-ewwel nett, grazzi tal-li lqajt l-istedina, nispera tinsab tajjeb. Grazzi lilkom.
Inti ħdimt fuq il-Waterline Project, hux hekk? Mela, l-ewwel nett, għall-benefiċċju anke ta' dawk li qed isegwuna, spjegana ftit x'inhu dal-proġett. Tajjeb, mela, Waterline bażikament huwa proġett ta' żewġ miljuni. mill-naħa mill-Unjoni Ewropea fejn għandna ħmistax il-sieħeb li qed jikkollaboraw ma' xulxin f'temi relatat relatati mal-ilma. Sa meta nitkellmu ilma, illum il-ġurnata huwa aspetti kemm ambjentali imma anke ta' distribuzzjoni, ta' inġinerija, eh, ta' kif l-ilma jiġi distribwit, il-kwalità tal-ilma, Dawn it-temi kollha, għalhekk aħna għandna llum it-terminu wkoll li qed jiżviluppa ta' digital water, xi jiġifieri fejn it-teknoloġija qed tintuża biex propju ssaħħaħ minn aspetti differenti, aspetti ta' inġinerija, ta' moniteraġġ, aspetti anke edukattivi, u allura dan il-proġett huwa biex tingħaqad din l-alleanza ngħidulha aħna ta' ta' pajjiżi li flimkien jiżviluppaw anke materjal edukattiv f'dina f'dan is-settur. Jiġifieri dan il-proġett huwa il-realtà virtwali huwa aspett minnu, fejn qed jiġu żviluppati erba' proġetti differenti f'erba' pajjiżi differenti, inkluż Malta, fuq aspetti differenti tal-ilma. Fil-każ ta' Malta, qed jiġi żviluppat sistema ta' tagħlim, li tinkorpora bħala aspett prinċipali tagħha l-intelliġenza virtwa, l-intelġenza artifiċjali u anke il-realtà virtwali biex jinħoloq simulazzjoni, dik li bl-Ingliż ngħidulha digital twin, ta' water distribution network, bażikament is-sistema ta' kif l-ilma jasal mingħandna minn reverse osmosis jew minn reservoir, għalina. Kif kif nibtet l-idea li tużaw il-VR anke f'dal proġett u taħseb li kieku ma kienx hemm il-VR kien ikun iktar diffiċli bħala xogħol? Bla dubju l-elementi, ħa ngħidu hekk, il-fatturi sbieħ li joffri il-VR, ħa ngħidu hekk, jamalgamaw tajjeb mal-għanijiet ta' dan il-proġett. Bażikament, biex nagħtik eżempju sempliċi, dan il-proġett kellek laboratorju fejn l-istudenti b'mod manwali jitgħallmu kif taħdem sistema ta' distribuzzjoni. Is-sistema ta' distribuzzjoni biex tħaddimha trid tmur fil-post, trid ikollok aċċess għaliha, trid xi ħadd miegħek u anke l-ħin limitat li tħaddimha. Din is-sistema li bħalissa tiġa qiegħda f'fażi avvanzata qed tippermetti student jew anke numru ta' studenti li litteralment jitgħallmu kif iħaddmu sistema ta' distribuzzjoni imma bl-użu tal-intelligence artifiċjali, jiġifieri mhux l-intelligence, skużani, hawnhekk qed nitkellmu fuq realtà virtwali. Jiġifieri f'din is-sistema li ħa jiġri huwa li student b'idejh fil-, permezz tal-headset u l-użu tal-idej, u l-viżiv u s-sound, etc. L-istudent jista' litteralment pereżempju jimmanipola pompa tal-ilma, jimmanipola vit tal biex jiftaħ stop cock jew jiftaħ valve ngħidulu li jgħaddi l-ilma minnu. Kellkom xi riżultati mhux mistennija f'dan il-proġett b'rabta mar-realtà virtwali?
Iva, bla dubju li kien sorprendenti f'dan il-proġett, hawnhekk bħalissa qed naraw ftit parti minnu, kien l-idea li xi ħaġa li qabel kienet diffiċli biex tiġi aċċessata, Issa bniedem jista' b'mod iktar sempliċi jesperimenta biha. Jiġifieri fejn anke kollegi tiegħi stess li u inkluż jien li ma kont nifhem xejn fl-ilma u l-mod kif jiġi u s-sistema tad-distribuzzjoni tal-ilma, dan il-proġett jiena stajt nibda nifhem pereżempju anke fid-dar tiegħi stess il-relazzjoni, per eżempju, bdej dik li ngħidulha pressa u bej kif jgħaddi l-ilma l-ġolfiet tiegħi, għalfejn, per eżempju, ċertu postijiet tad-dar jiena tidher li qisu għandi dak li ngħidu bil-Malti pressa inqas minn postijiet oħra. Jiġifieri sistema bħal din jiena stajt napprezza ritteralment x'inhu għaddej mill-pajpijiet.
Pjuttost interessanti. Hija hija xi ħaġa li ovvjament eh, li turi xi ħaġa li aħna normalment ma narawx li nista' nara f'sistema anka tridimensjonali u anka nimmanipola l-affarijiet dik tat dimensjoni ġdida f'dak li huwa talim. Ovvjament anke bħala lettur, jiġifieri ħa neħduk lil hemm il-proġett, jiġifieri u nkompli iżda fuq li qed tgħid inti. Bħala lettur, kemm taħseb illi tista' tingejġhom iktar l-istudenti tiegħek bir-realtà virtwali? Ekku, fil-fatt anke nipparteċipa wkoll f'proġett ieħor tal-Erasmus jismu POVE, fejn hawnhekk issa qed naraw iktar kif il-materjal dak il-materjal edukattiv jista' mbagħad jitgħaddi lill-istudenti. Jiġifieri finalment, anke jekk għandek proġett bħal dan ta' realtà virtwali, kif aħna nistgħu dan issa nwassluh biex fil-verità l-istudent jitgħallem? U hemmhekk fejn l-ikbar u l-iktar challenge, tajjeb, jiġifieri li li l-edukaturi tagħna u u fis-sistema edukattiva irridu ntuhom il-mezzi sempliċi ta' kif din it-teknoloġija tiġi aċċessibbli b'mod faċli kemm jista' jkun għall-istudenti tagħhom. Fil-fatt jiena nemmen illi jekk mhux se tagħmililhom faċli, il-ċansijiet huma li dawn is-sistemi nibqgħu, orrajt, nieħdu gost bihom għal ftit, forsi narawhom, u imma mbagħad jibqgħu hemmhekk fuq l-ixkaffa ma jintużawx. U dik huwa proprju li qed nipprovaw nevitaw bħalissa. Għandna l-aħħar ftit minuti biss allura se norbotlek xi domandi flimkien. Mela le, bla problema.
Bħala bħala għalliem, jiġifieri kif taħseb li tista' tgħin anke lilek li twassal anke l-messaġġ tiegħek u l-lezzjoni tiegħek lill-istudenti u jekk taħsibx ukoll li tibdel mill-mod tradizzjonali għar-realtà virtwali, kif jiġi motivat iktar l-istudent? Mela, qabel jiena semmejt ukoll l-amalgamazzjoni tal-intelliġenza artifiċjali anke fil-VR. L-idea li l-materjal li pproduċejt jiena bħala edukatur, it-tagħlim tiegħi bħala edukatur, ikun aċċessibbli l-ħin kollu u minn fejn trid mill-istudenti, dik għad tagħti dimensjoni ġdida. Jiġifieri aħna sa sa ftit ilu pereżempju, jien naf għamilt lezzjoni u rrekordjajtha u tieqaf hemmhekk. Imma jekk inti għandek esperjenzi prattiċi, Hemm hekk fejn il-VR jagħmel ħafna sens. Ġi l-VR jagħmel ħafna sens meta għandek esperjenzi prattiċi bħalma semmejna l-kwistjoni ta' laboratorju pereżempju. Jiġifieri hemmhekk fejn tagħmel id-differenza kollha bħala edukatur mhux biss li mwassal il-messaġġ tiegħi aħjar u t-tagħlim aħjar imma li l-esperjenza tat-tagħlim hija iktar aċċessibbli minn postijiet differenti u anke mhux limitata għall-ħin tal-lezzjoni. Mela, l-aħħar domanda fil-qosor, taħseb li l-VR maż-żmien se tiġi użata aktar fl-iskejjel? Jiddependi.
Jiddependi. L-ingredjent ewlieni kif semmejt ftit qabel ukoll hija l-aċċessibilità. Aċċessibilità kemm bħala ehm, hardware, bħala apparat, li l-apparat importanti ħafna rridu 'l quddiem, din hija xi ħaġa li probabbilment ħa tiġri, jiġi iktar sempliċi biex taċċessah, iktar eħfef ukoll, mhux għandek maskra kbira jew jiġifieri ma għandekx dawn il- l-affarijiet jiġu iktar sempliċi minn aspett ta' hardware ngħidulu, imma anke minn aspett ta' aċċessibbiltà fejn jidħol is-servizzi, il-programmi, is-software li għandna ġol-VR innifisha, li jkun iktar emalgamat speċjalment mal-kurrikulu normali li aħna nagħmlu matul is-sena. Naħseb hemmhekk mhux bħala extra, Dik hija naħseb illi t-trick kollu biex jingħata valur. Grazzi ħafna tat-tweġibiet tiegħek, ovvjament il-ħin issa skada. Grazzi wkoll lilkom illi kontu magħna, fil-fatt kellna żewġ mistiedna li żgur mhux forsi tawkom insight pjuttost dettaljata ta' x'inhi d-dinja vasta tar-realtà virtwali. Dak kollox għallum, niltaqgħu magħkom issa fi programm ieħor ta' Int Min Int.

Grazzi lil Exotique u Kallu's Garden Centre għar-rigali. Ħsieb stampat għall-għajnuna fis-sett. Pane e Peccati u Pizza Hut għall-ikel.